Yo, nɔvi lɔlɔwo eme do gbe na ame sia ame va gbe nkeƒe ava la dzi. Ne nye ame ye ne va mɔ jija gbe na subscribe. Nye nye Adam, agbe nkeƒe CEO. Ya, eh, egbe ye ƒe Nu yi meva mafia eyae nye ŋutinya yi nye nyadzɔdzɔ nyateƒetɔe, nyadzɔdzɔ yiwo dzɔ le ƒe ɖe yiwo va yi me, nyadzɔdzɔ yi dzɔ ɖe mía dometɔ dzi le ʋe me. Ne èse domehi ekpɔ teƒe mado baba na wòa? wo dzi ne fa nusrɔsrɔ yata me va na mɔ dzi ta makɔ nu ya kɔ fia ame susuawe alo ŋutinye ya kɔ gblɔ na ame susuawe kple susu be wa srɔ na ɖe le agbea me ele veve ɖe ŋutinye ya yi abe mia ofa ezɔmɔ Tso le edu gã me va aƒe. Ale be ho tso le aƒe yia ɖe Accra matsɔe le kpɔɖeŋu eme ema kpɔɖeŋu ya makɔ na mi kple susu be miase egɔme nam nyuie ɖe. Ho gbɔ vacation la, ekɔ mía tasi ɖeka ƒe vi kple eviawo ya wova aƒe. Wova aƒe holiday mi tsɔe be Christmas ɖuƒe ya wova. Ale be le Christmas ɖuɖu me la, ɖeviawo pete kpɔ dzidzɔ, ame sia ame woɖu Christmas evɔ. Of course, Christmas ya second, third ko edze be ɖeviwo no dze suku gɔme. January eme ta wo dzra wo ɖokui ɖo be yewoa zɔ mɔ. Xoxo le dzodzo le aƒe la, wo me va dzo kaba o, yi wɔe be zã do ɖe woe. Eko nu yi va dzɔe nye be le mɔdzi ho yiyɛ la, wokpɔ be ame ɖewo tɔ ɖe edu woame eve ƒe titina. Edu woame eve ƒe titina, maa gblɔe be emɔ didi ne dzo le fi kɔ yi ɖe edu evelia me la, woa wɔ abe one hour kple edzi vɔ. Tso le fi titina tse kɔ yi la, woa ga wɔ abe one hour kple edzi vɔ, gaƒoƒo ɖeka kple edzi vɔ. Nɔvi lɔlɔ, nu yi va dzɔe nye be ame yiwo nɔ teƒe ma edu evea ƒe titina me ɖe, tame vɔ̃e ya wo do. Tame vɔ̃e ya wo do. Nu yi wowɔ nye be ame ɖeka yi nye nyɔnu le wo dome ɖe, ekɔ avɔ bla ɖe ƒo dzi. Ekɔ avɔ bla ɖe ƒo dzi abe ɖe wòfɔ fu ene. Ya wo ɖe kuku na mía ofaya be ne tsɔ yi wɛ kɔ yi ɖe kɔdzi le du bubu du e, e, the next town alo du yi le ŋgɔgbe na na yi wɛ. Le dɔmenyo kple tufafa yi le mía ofa sita ɖe etɔwo ŋu. Ya wo ɖi le ʋua me be ya kpe ɖe amiawo ŋu. Ne wova ge ɖe ʋua me yeakpe ɖe ameawo ŋu ne ne wowɔ nu ka? Ne ne wokɔ efu nɔ kɔ de ŋua me, ne woagbugbɔ arrangement, woagbugbɔ dɔ ɖeviawo ɖo kple susu be woakpɔ nɔƒe na efu nɔ kple ŋutsu woame evea. Nɔvi lɔlɔ, dzɔgbevɔe dzɔ ɖe edzi. Gayi me wòdi le ŋua me yie ɖe ema wɔƒe ɖe. Ame bubu do le egbe me le driving side ɖe. Ya wòva de ŋua ƒe safui. Enya tse wobia avifafa ƒe gbe. Enu yi wobia eya nye ame ɖeka tiŋgo na mí ame ɖeka. Ekema míada asi le ame si sɔ nɛ nea dzo. Ŋutsuɔ ne kpɔ ɖe ada asi le ya ŋutɔ kɔ na, vɔ ame ka akɔ ɖevi susɔ kɔ yi ɖe du aƒe? Ŋutsuɔ etɔ sẽ eʋuʋu ta. Ne ewu ya ɖe ame ka ya nakɔ na? Evi ka nakɔ na? Ta nɔviwo eviɛ nye mía ta siwo vi

Nalé ŋku ɖe wò agbe ŋu. Check your security first. Nusɔsƒe me va. Ŋtsɔ kpɔ ɖevi woame atɔ̃ me ɖe, menya ameka ya wòatsɔ o. Efa avi, eʋuʋu ta, eta akpanya, gake ameawo be no, mena mí o, game mele mía si o. Egbe ŋutsɔ do abe nyansatɔ, eye ame be ɖeviawo pete wo le miaƒe asi me, eye dzɔ dzi na mi miɖe le eme. Ya miawo le ɖevi ɖeka dzo. Sigbekotɔ le ʋua ŋu kɔ wokɔ ʋu ƒe safui kɔ nɛ. Etɔ le ʋua ŋu sigbe Ŋuŋu ta nɔ eviɛ ɖeka ƒe avi se, wokɔe kɔ ge ɖe gbe me. Va se ɖe egbe, mí me ke ɖe ɖeviɛ ŋu o. Nɔvi lɔlɔ, ne ewɔ ye ɖe? Tasi, ne ewɔ ye ɖe? Nɔvi, ne ewɔ ye ɖe? Ŋuɖoɖo le gbɔwɛ. Nu sue me be míasrɔ̃ le nuya, mi, nu, nu sugbɔ le eme míasrɔ̃. Vɔ mègasrɔ̃ tagbɔ sese o. Gbã eya nye woƒe sikriti, woƒe dedienɔnɔ. Is it safe? Ele nyuie de wòdze be makpe ɖe ame ɖe ŋua? Ẽ alo ao. Ega wɔã si Yesu sɔ le asiwɔe. Ame ɖe tue sigbe. Enyo be maɖe one CD makɔ na ame ɖe alo maɖe one pes wòakɔ na ame ɖea? Eya gblɔ mí le. Nɔvi lɔlɔ, va se ɖe egbe, nyemegaxɔ se ne ŋutsu ya mía be wòfaa ate ŋu ado dzi agana kpekpeɖeŋu amewo. Biblia ŋutɔ gblɔ be ɖe hade be amegbetɔ ƒe vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye ta nyuie wɔwɔ ava bu egbe. Woŋlɔe ɖe eme tso gbe ɖe gbe ke. Vɔ mi mele exlẽ o ne miakɔ srɔ̃ nu o. Eya me kɔ va mɔ dzi na wɔe. Be wòawɔ nyuie, vɔ nànya nyuie wɔwɔ. Menɔ tsatsaleagbalẽwo me meva yi ke ɖe pepa ɖe dzi. Yewo ŋlɔe ɖe edzi be menye avu ɖe sia ɖe yi dɔ le wuwu ɖe ya nana nuɖuɖu o. Menye avu ɖe sia ɖe yi dɔ le wuwu nɛ le zɔzɔ le mɔ dzi le yi menye avu ɖe sia ɖe yi dɔ le wuwu ɖe ye nakpɔ ana nuɖuɖu be neɖu o. Avu ɖewo le ɖe Ɖeko tɔ le wo dzɔ be nàna yewo nuɖuɖu ne yewo kpɔ lãmesẽ vɔ ne yewoa du wò ŋutɔ ya nya gbea? Menye avu ɖe sia ɖe nàna nuɖuɖu o. Avu kae nàna nuɖuɖu hekpɔ ɖe gbɔwòe? Ŋlɔe le kɔmɛntia te. Ŋutinya yi megblɔ va yi ɖe wo simple wa ye ya nye yi mekɔ na wɔe. Midi be agbea nevivi. Vɔ hafi agbea avivi ɖe, Edze be míazã míaƒe susu, míazã míaƒe common sense kple logic na gbea nevivi na mí. Do mahi míaƒe ofaya exa ɖe Yesu Kristo ta. Exa ɖe be do mahi ne mekpe ɖe ame ya ŋu ɖe mayi ɖe dziƒo. E, e, wo susu tsi be yi mele save at that moment o. Mebu vɔe ɖe amegbetɔ ŋu. Meƒete asibidɔ mesɔ o. Mí le vovovovovovo. Eha ɖe mí nɔ dzidzi be ɖe dzɔdzɔme ma nu na mí vovovo, ma nu na mí vovo tsɔ tɔwo na ye. Mawɔe na, mawɔe na, mawɔe na me eya tea me tsɔ tɔwo na ye. Dzɔdzɔme ma nu na mí vovovo, ma nu na mí vo. Dzɔdzɔme ma nu na mí vovovo, ma nu na mí vovovo. Fifi la, Amewo kɔ tukɔ le yiyi le amewo lé le fifi le amewo ŋu. Eya ta ʋe ɖukɔ ʋe nyɔnu. Lé be na ɖokuiwɔe. Mía tɔgbuiwo ƒe kɔnu me ɖee, meda dzo ame o. Agbe ƒe vivi, dedienɔnɔ, lãmesẽ, eya míbia na ame sia ame. Mègaŋlɔ be o ne va mɔ dzi. Dze agbagba ne naŋlɔ kɔmɛnti ɖe videoa te, na like videoa, ne na subscribe na mɛ kple ame nɔvi. Ekema míanɔ ka me? Mebia dagbe na ame sia ame. Míagado go.